जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और उसका वीडियो में हम लऽ के एलहुँ हँ मधुश्रावणी के बारहम दिन का कथा मधुश्रावणी के बारहम दिन का कथा के तीन भाग छै पहिल भाग बाल बसंत दोसर भाग गोसाउनी कथा और तेसर भाग गोसाउनी देह फाटक तीनू भाग हम एहि वीडियोमे देबऽ जा रहल छी आओर बाल बसन्तके कथा बेसी प्रचलित छै सुनैयोमे बहुत नीक लागै छै तऽ जते कथा अछि तऽ अजुका कथा सभसँ पैघ भऽ जायत आओर सभसँ चहटगरो लागत सुन्दर लागत मतलब बढ़िआँ लगै छै सुनैमे बाल बसन्तके कथा तऽ चलू शुरू करै छी अजुका वीडियो आओर हँ अगर हमरा चैनलपर नया छी एखन तक सब्सक्राइब नहि केलहुँ तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ किएकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके रंग बिरंग के मैथिली कथा के साथ साथ सब पाबनि तिहार के समय पूर्व जानकारी भेट जायत बीच में किछु डिले भेल रहे बट आब अहाँके समय पूर्व जानकारी भेटत और अगर किछु और भी जानऽ चाहै छी कोनो दोसर पाबनि से रिलेटेड कोनो पाबनि से रिलेटेड तऽ कमेंट कए सकै छी तऽ हम अहाँके बतायब और हम जे किछु बतबै छी से मिथिला पंचांग के अनुसार बतबै छी तऽ चलू वीडियो शुरू करै छी और वीडियो पसंद आबय तऽ लाइक जरूर कऽ कऽ जायब तऽ सुनै छी ओचका पहिल कथा बाल बसंत एक ब्राह्मण के सात गो बेटा छलनि छोटकी पुतोह गरीब घरक रहथिन तैं हुनकर साउस हुनका नहि मानैत छलखिन आ नीक निकुत खाय लए नहि दैत छलखिन जखन छोटकी पुतोह गर्भवती भेलखिन तऽ हुनका नीक नीक वस्तु सभ खेबाक बड़ मोन होमय लगलनि मुदा सासु सेहनता कोनो वस्तु खाय नहि देथिन एक दिन ओ हारि कऽ अपन स्वामी के कहलखिन जे हमरा खीर पूरी खेबाक मोन होइत अछि हुनकर स्वामी अपन मायकेँ कहलखिन जे हम खेत जाइ छी हमरा लेल आइ खीर पूरी बना कऽ कनिया हाथे पठा दे माय परम संदेही रहथिन हुनका भेलनि जे खीर पूरी अपने नहि खाय कनियाकेँ खुआ देत तैं हेतु ओ कनियाक जीभ पर किछु लिख देलखिन आ कहलखिन जाबत धरि अहाँ खेत परसँ घुरि कऽ नहि आयब ताबत धरि जीभ पर लिखल रहबाक चाही तखन खीर पूरी लऽ कऽ कनियाकेँ खेत पर पठेलनि कनिया खीर पूरी खेत पर लए कऽ पहुँचली आधा हुनकर बर खेलनि आओर आधा कनियाके खाय लेल कहलकनि कनिया कहलनि हम कोना खाउ अहाँके माय हमरा जीभ पर किछु लिख देने छथि खेलासँ ओ मेटा जायत तऽ ओ हमर फेर फजहैत करती बर कहलनि खीर पूरीके कतहु नुका कऽ राखि लिअ जखन माय अहाँके जीव देख लेती तकर बाद आबि कऽ खाए लेब कनिया एकटा पीपरक गाछक धोधरिमे ओहि खीर पूरीके नुका कऽ राखि देलनि हुनकर साउस हुनकर जीभ देखलनि तखन कनियाँ कोनो लाथे खीर पूरीके गाछक धोधरिमे ताकय लए गेली लेकिन खीर पूरी हुनका नहि भेटलनि ओहि धोधरिमे के बिहरिमे एकटा साँप रहै छलै ओ गर्भवती छल ओ सभटा खीर पूरी खा गेल कनियाँके बड़ दुख भेलनि जे एतेक प्रयत्नके बादो खीर पूरी खेबा हमरा भाग्यमे नहि छल ओ खीर-पूरीक चारू कात ताकए लगली आ बाजए लगली। आशा भेल निराश, झाँझर भेल पलाश। ज्वे मे राखेलनि खिरिया-पुरिया, तिनको पूरनि आश। किछु दिनक बाद दू टा बच्चा ओइ नागिनकेँ भेलै। जइ बाधमे ब्राह्मणीक खेत छलनि तइ बाधमे नागिनक दुनू पहुआ खेलाइत छल। एक दिन ओहि पहुआकेँ चरबाहा सभ मारए दौड़ल। पहुआ भागि कऽ ब्राह्मणी लग गेल। हुनका बड़ दया एलनि ओ झट द ओकरा अपन पथियासँ झाँपि देलखिन चरबाहा सब आबि कऽ कनियाके पुछलनि जे दूटा पौआ साँपक देखलियै हँ की एतऽ तऽ ओ उत्तर देलनि जे एम्हर नहि आयल अछि जखन ओ सब चलि गेल तखन पथिया उघारि कऽ देखलनि दुनू पौआ चलि गेल घर जाय दुनू पौआ अपन मायसँ कहलक जे एकटा ब्राह्मणी हमरा सबके प्राण बचेलक नहि तऽ चरबाहा तऽ खिहारि कऽ हमरा दुनू गोटेके मारि दैतऽ एक पौआके नाम बाल आओर दोसर पौआके नाम बसन्त रहै माइ ओकरा कहलकै जे ई बात मोन रखिहँ जे तोहर पर उपकार करो तकरा तोहूँ सब उपकार करिहँ दुनू पौआ दोसर दिन पुनः ओहि बागमे गेल कनिया अपन खेत पथार देखबाक हेतु बाद गेल रहथि हुनका देख पौआ बाजल हमसभ बासुकी नागक बेटा छी काल्हि अहाँ हमरा दुनू भाइके प्राणक रक्षा केलहुँ तेँ हेतु हम सभ प्रसन्न छी। जे वरदान माँगब से माँगू। कनियाँ कहलनि, हमरा नैहरक आस होमए से वरदान दिअ। दोसर दिन मनुष्य रूप धारण कऽ दुनू भाय कनियाँक ओतए पहुँचलाह। ओतए कनियाँक सासु, भैंसुर और वर सँ कहलनि जे हम दुनू कनियाँ के भाय छियनि। हमरा सभहक जन्म सँ पहिने हिनकर दुरागमन भऽ गेल रहै। एतए सँ आवर्जात नहि रहला सँ अपने लोकनिके हमरा सबके बारेमे नहि पता अछि आओर अहाँ सब हमरा नहि चिन्है छी हम अपन बहिनके बिदागरी करेबाके लेल आयल छी कृपा कऽ कऽ हमरा बहिनके बिदागरी कयल जाउ कनियाके मोन आ दुनू भायके हठ देख बिदागरी कऽ देल गेल थोड़ेक दूर गेलाके बाद एक पैघ बीहर भेटल ओहि बीहरमे तीनू गोटे प्रवेश केलनि ओहि बीहरसँ निकललाके बाद कनियाके नीक कोठा सोफा भेटलनि बासुकिनी मनुष्यक रूप धऽ कनियाँक स्वागत केलनि। ओ सुखसँ ओतऽ रहऽ लगलि। कनियाँसँ बासुकिनी कहलनि, सुहासिन केर काज छैक जे ओ इजोत केने रहए। तेँ हेतु अहाँ प्रतिदिन साँझमे दिअठीपर दीप चढ़ाउ। अहाँ आरामसँ रहू आ खाउ-खेलाउ। कनियाँ नित्य संध्याकाल दीप लेस दिअठीपर राखि देत। ओ जकरा दिअठी बुझि कऽ दीप राखथि ओ बासुकी नागक फन छल। साँझ कऽ बासुकी नाग चकरी मारि बैसैत और फन के ऊपर कऽ लैत। ओ ओकरे दियठी बुझि ओहि पर दीप राखैत। दीप गरम भऽ गेला सँ बासुकी नागक फन पाकऽ लगलैन। किछु दिन तऽ सुआसिन बुझि एहि कष्ट कऽ ओ सहलैन। जखन ओ असह्य भऽ गेलै तऽ बासुकिनी सँ कहलखिन ई मनुष्य सभ दिन हमर चैन कऽ झरकबैत अछि। सौंसे चैन मे हमरा फोका भऽ गेल अछि। आब हम एकरा सहि नहि सकै छी हम आब एकरा डसि लेबै बासकिनी विनती करैत कहलनि जे सुहासिनक सुख साधारण नहि होइत छै जखने ओकर जन्म होइत छैक तखनहिसँ बापक चैन तबऽ लागै छै केहन एकर स्वभाव हेतै घर बर केहन हेतै कोना ई अनचिन्हारक संग समय काटत सासुरमे ई यश देत कि अपयश ओतय एकरा सुख हेतै कि दुख एहि सभक चिन्तासँ बेटीक बापक चैन सतत गरम रहै छै एतऽ अहाँ एकरा किछु नहि करियौ नहि तऽ हमरा पर अपयश हैत हम एकरा एतऽसँ काल्हि विदा कऽ दै छियै सासुर गेलाक बाद जे फूरऽ से करब दोसर दिन बासुकिनी नुआ लहठी गहना गुड़िया दऽ जेना बेटीके विदागरीमे ओरियान होइ छै कऽ कनियाके बाल बसन्तक संग विदा कऽ देलनि जाइत काल बासुकिनी कनियासँ कहलनि जे सासुरमे रातिकऽ सुतै काल ई मंत्र पढ़ि लेब

राही शब्द लए सूती, कांसा शब्द लए ऊठि, होइत प्रात सोना कटोरा मे दूध भात खाइ, साँझ सूति, प्रात उठि, पटोर पहिरि, कचोर ओढ़ि, ब्राह्मणक देल कोदारि, विष्णुक बाँछल बाट, भाग भाग रे कीड़ा मकोड़ा, ताहि बाटे अवता, ईश्वर महादेवा, पड़ए गरुड़ के ठाठ। आस्तिक आस्तिक आस्तिक। बसुकी किछु दिनक बाद ओइ कनिया केँ डसबाक लेल गेला। कनिया सभ राति सुतबाक पहिने बासुकिनी केँ देल मंत्र पढ़ि लैत छलथि। मंत्र सुनि कऽ बासुकी नागक डसबाक साहस नहि होइत छलनि। ओ घुरि कऽ चल जाइथ। तीन दिन धरि जखन मौका नहि लगलनि सभ राति कनियाँ मंत्रक जप कर लैत छलीह। तखन चारिम दिन तमसा कऽ वासुकी नाग हुनकर साउस कऽ डसि लेलनि आ द्वारि पर तीन बेर अपन नांगरि पटकि कऽ वापस चलि गेला। कनियाँ के घर सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तु सभ सँ भरि गेल। ओ सुख सँ रहऽ लगलीह। आब चलू सुनै छी मधुश्रावणीके बारहम दिनका कथाके दोसर भाग गोसाउनीक कथा मध्यस्थ नामक एकटा राजा रहथि हुनका एक सौ एगो बेटी छलनि पैघ बेटीके नाम गोसाउन रहनि ओ सुन्दर आ सुलक्षिन रहथि जखन ओ विवाह करबा योग्य भेलखिन तऽ राजा विचारलनि जे एहन वर भेटैत जे ओहो एक सौ एक भाय रहए तऽ सभ बहिनीक विवाह एकै ठाम भऽ जाइते तेहने बर ताकल जाय लागल संयोगवश नाहर राजाके बेटा बैरसी भेटलनि ओहो एक सए एक भाय छलाह हुनकासँ छोट भाय चनाय रहथि कथा बैरसीके एक सए एक भायके विवाह गोसाउनिक एक सए एक बहिनसँ भेलनि बैरसीके विवाह कालमे हुनका पागसँ एक साँप खसलनि ओ साँप लाबा बीच बीच खाए लागल सभके आश्चर्य भेलै एहि समयमे साँप कतयसँ आयल पाछा सभ बुझलक जे ई साँप बैरसीक प्रथम स्त्री आ महादेवक बेटी लीली छली गोसाउनिक पिता राजा मध्यस्थके ई बात बुझि जे बैरसीक पहिल विवाह लीलीसँ छनि बड़ क्रोध भेलनि ओ बैरसी आ लीलीके गूह डाबरमे फेकबा देलनि गोसाउनि कोनो तरहें बैरसीकेँ नहनिहारो मिनती कऽ अनलनि। ओ सौतिनक तरमे रहबाक लेल तैयार भऽ गेलि। ओकर कष्टो सहबाक लेल तैयार भऽ गेलि। किन्तु राजा मध्यस्थ बैरसीकेँ श्राप दऽ देलनि जे ओ डेग पीछू पान आ बीड़िया खाइत रहता आ कोस पीछू कोनो तिरियासँ गप्प करैत रहता तँ जीता नहि तँ मरि जेता। जखन गोसाउनिकेँ मुँहबज्जी होमए लगलनि तखन लिली बैरसी लग आबि कऽ बैसि गेली। ओ गोसाउनिकेँ बैरसीसँ गप्प नहि करए देथिन। अपनहि गप्प करए लगथिन। गोसाउनिकेँ एकर बड़ तामस चललनि। ओ लिलीकेँ कहलनि, लिली गे, तोँ आड़क झेलली, ताड़-मसूर सन तोहर केश, भाग-भाग ले लिली, हट तोँ, तोरा धर्मक छौ नहि लेश। पुनः दोसर दिन गोसाउन बैरसीसँ गप करय लगली ओ भरि घर बालू ओछा देने छली जे लिली बालू पर ओतय नहि आबि सकैत छथि किन्तु लिली बालू पर कंगना सब राखि कऽ ओहि घरमे पैसि गेली हुनका देख गोसाउन माहुर भऽ गेली ओ फेर लिलीके दुत्कारल कारी गे कचनारी कारी भाग पसारी कर्म दोष की मेटतौ जानि कियो नहि पैतौ दुरांगमन भेला पर गोसाउन सासुर एली एतौ स्वामी लीली के बड़ मानथिन किंतु गोसाउन सासुक सुहागिन रहथिन स्वामीक सुहागिन नहि रहला से गोसाउन के बड़ दुख होइन ओ सासु के उल्हन देथिन सासु कहथिन की करबै सासुक सुहागिन चिनबार चढ़ बैसुथ आ सायक सुहागिन नहिरा जाय बैसुथ चनाई और बरसी गोसाउनिक दाम्पत्य जीवन नीक नहि रहनि। हुनकर स्वामी बैरसी हुनकासँ भेंट नहि करथि। एकर दुख गोसाउनिकेँ सहल नहि जानि। एहि कारणेँ हुनका धीया-पूता नहि होनि। ओ चिन्तातुर रहथि। ओ अपन दुखनामा देओर चनाइसँ कहलखिन। चनाइ सोचलनि जे घरमे लीली भाइसँ गोसाउनिकेँ भेंट नहि होमए देथिन। तैं हेतु कोनो उपाय कएल जाए। सोचि कऽ ओ भाय बैरसीसँ कहलखिन सतत घरमे बैसल रहै छी बाहरो घूमक आवश्यक कतहु घूमऽ चलू बैरसी कहलनि हम कतहु कोना जायब अहाँके बुझले अछि जे हमरा ससुरक श्राप अछि डेग पाछू बिरिया आ कोस पाछू तिरिया भेटत तऽ जीव नहि तऽ मरि जायब एहन परिस्थितिमे कोना घूमब फिरब चनाइ उत्तर देलनि एकर चिन्ता अपने जूनि करू हम एकर सब व्यवस्था कऽ लेब अपने विदा तऽ होउ बैरसी कहल चलू किन्तु एहन नहि होमए जे अपटी खेतमे प्राण चलि जाय चनाइ पुनः बजलनि अपन सभटा भार हमरा ऊपर रहऽ दिअ हम अपनेके कोनो प्रकारे कष्ट नहि होमऽ देब चनाइ यात्राके तैयारीमे लागि गेला ओ पाँच पाँच कोषपर खेमा खसाओल जतऽ रातिकऽ विश्राम कयल जा सकए गोसाउनकेँ सिखा देल गेल जे अहाँ चलू। प्रत्येक रातिमे अहाँ भेष बदलि कऽ रहब। ओतय नीक जकाँ भाइसँ भेंट हएत। अहाँ अपने संगमे पाशा लऽ लेब। जतय-जतय भाइसँ भेंट होअए ततय-ततय सबूतक लेल पलंगक तऽरमे एकटा पाशा गाड़ैत जाएब। गोसाइन सएह केलनि। बैरसी जखन घुमबाक लेल विदा भेला तँ चनाइ संगमे एक मोटा पान लऽ लेलनि। डेग-डेगपर चनाइ भाइकँ एक-एक बिरिया पान देने जाइथ आ बैरसी कोस-कोसपर कोनो तिरिया भेटनि तँ तकरा टोकि देथिन। जखन ओ एक कोस गेला तँ हुनका भांग खेबाक इच्छा भेल। ओ चारि सखीकँ इनारपर पानि भरैत देखलनि तँ ओ टोकि देलनि, बच्ची आन पिया गट-गट, बच्ची आन पिया गट-गट।

पुनः बैरसी कहलनि बची एही नहीं गटगट बच्ची आन पिया गटगट तेसर सखी बजली लाल पलंग पर दरी बिछोना ओ तकिया के ठठ हम सू तब तू सुतिए बटोहिया तब मची हैं गटगट पुनः बैरसी कहलनि बच्ची एही नहीं गटगट बच्ची आन पिया गटगट चारिम सखी बात बुझि गेलक ओ कहलक लाल लछीकेर हरियर पत्ता और मरीच के ठठ हम पीसी तो पीबे बटोहिया तब मचिहे गटगट बरसी प्रसन्न भऽ कहलनि हाँ बच्ची एही कही गटगट सब सखी मिली भांग पीस कऽ बरसी कऽ देलनि ओ प्रसन्न भऽ पीबलनि बरसी आगू बढ़ला तऽ देखलनि जे खरहोरीमे एक स्त्री सिक्की चिरै छथि ओ टोकि देलनि सिकी चियै छी डाँड़ लिबै छी डाँड़ खसै छनि केश एहन धघनी जे हमरो होइत सोने मनैबतहुँ भेष ओ स्त्री उत्तर देलक चकचक गोर पान मुख शोभन सिरमे ओठिया केश एहन पिया जे हमरो रहितनि सोरे मनैबतहुँ भेष बैरसी तेसर कोष गेला तऽ एकटा स्त्रीके चिपरी पाथैत देखलनि ओकरा पूछि देलनि चिपरी पाथब चटाचटी की लट छिलकाबै केश

चनाइक सिखौलाक अनुसार गोसाउन पलंग तर मे एक पासा गाड़ि देलनि। दोसर दिन नित्य क्रिया ओ भोजन भात कऽ बैरसी चनाइक संग घूमे विदा भेला। चनाइ पान संग लऽ चलला। किछु दिर पर गेला के बाद एक युवती कऽ पोखरि मे नहाइत देख बैरसी कहलनि, गौरी गे दह गौरी, दह पैसि कर स्नान। यौवन तोहर कादो लोटाइ चौ, कर ब्राह्मण केर दान। युवती उत्तर देल ब्राह्मण रे तू छौकड़ा बढ़ि कऽ भेलँ सियान लाख रुपैआ जकरो उठल सेहो न कैल लवान बरिसी उत्तर देल कोड़ल खेत महुआयल बिया पहिने खायल सारिल सुगबा जनमे फूटय पाकय धान तब गृहस्थ करय लवान ई कहि ओ आगू बढ़ला। बाट मे केरा देखलनि। ओ जलखै के लेल कीनि कऽ केरा लटका लेलनि। दोसर कोस पर युवती सभ के माथ मे टिकली सटने खत्ता उपचैत आ माछ मारैत देखि ओकरा सँ पूछि देलनि, खत्ता उपछल, खुत्ती उपछल, मारल रोहू बुआर? यौवन दुनू कादो लटाइ छौ, टिकुलीक कोन सिंगार? ओहो सब तुरन्त उत्तर देलनि, पगिया तोहर लटपट भरिया, धोती तोहर छितनार, कान्ह पर केराक भार छौ, डोपटाक कोन सिंगार? बैरसी लजा कऽ आगू बढ़ि गेला। तेसर कोस पर केरा खाय पोखरि मे पानि पीबय गेला। ओतय बानर सब केँ पानि पीबैत देख आश्चर्यित भेलनि। ओहो बानर जेकाँ पानि मुँह मे लगाय पीबय लगला। ओतय पानि भरनी सब आयल रहय। बैरसी कऽ बानर जेकाँ पानि पीबैत देख एक सखी दोसर सखीसँ कहलक, एक देखू अलबत्त, पुरुष देखू समर्थ। मुँह लऽ कऽ पानि पीबैए, तकर की अर्थ? बैरसी उत्तर देलनि, कानल खीजल हे सखी, काजर लागल हथ, मुँह लऽ पानि पीबी, तकर थीक ई अर्थ। चारिम कोसपर गेलाक बाद बैरसी किछु सखीकेँ अपनामे गप्प करैत देखलनि। बैरसीकेँ देखि एक सखी दोसरसँ पुछलक, खटियापरसँ पटिया देल, सोलह फोंका तरबा भेल। हम तँ पुछी, हे सखी, पंथ चलए से जीबए कोना? दोसर सखी बजलि, गुल्लरिसँ एक निकलल पाँखि, से हम देखल अपने आँखि। ताहि बसाते खसल पचास गुल्लरि खाइ से जीबै कोना तेसर सखी पूछल अड़ोसिन पड़ोसिन कुटलनि धान ताहि धामससँ बहिर भेल कान हे स्वामी हम पूछै छी जे चूड़ा खाय से जीबै कोना चारिम सखी बैरसी दिस देख कहलक दही काट नहु ओर ओर खैक गरल तहु पोरे पोर पंडित कहथुन हृदय विचारी एहि चारूमी के सुकुमारी

युवती गंभीर भऽ उत्तर देलल। होइ चम्पा केर तीन गुण, सुन्दर, सुभग, सुवास। एक अवगुण मोहि लागि रहि, भम्हरा न अबै पास। तेसर कोसपर एक कद-काठीमे लम्बा, बेस गोर नारीसँ युवतीकेँ पारा पड़लनि। ओ ओकर वर्णन करथि आ युवती और अधिक वर्णन करेबाक उत्साह हुनका देने जानि। बैरसि कहथि, लाल झिंगुर, लाल सिन्दुर, लाल अड़हुल फूल रे, ताहू से ओ जे लाल देखल गौरीक माथ सिंदूर रे युवती कहली लाल दोहा कहले भल्ला से त भेलौ बदरंग रे हरियर दोहा कहिते भल्ला तब त लगितौ रंग रे बैरसी बजला हरियर लत्ती हरियर फत्ती हरियर भादवक धान रे ताहू सौजे हरियर देखल गौरीक मुखक पान रे युवती कहली हरियर दोहा कहले भल्ला से त भेलौ बदरंग रे कारी दोहा कैते भल्ला तब त लगतौ रंग रे बैरसी बजला कारी आंजन कारी भांजन कारी भादवक मास रे ताहू से जे कारी देखल गौरी माथक केश रे युवती बजली कारी दोहा कहले भल्ला से त भेलहु बदरंग रे पियर दोहा कहते भल्ला तब त लगितो रंग रे मेरसी बजली, पीयर बेंग, पीयर डाबुस, पीयर हरदिक रंग रे। ताहू सँ जे पीयर देखल, गौरीक नाम बेसरि रे। युवती बजली, ऊँचे आड़ि, ऊँचे धूर, ऊँचे तँ खरिहान रे। नीच दोहा कइते भल्ला, तबि तँ लगितौ रंग रे। बैरसी कहला, नीच आबर, नीच डाबर, नीच बीच पोखरि रे। ताहू सँ जे नीच देखल, गौरीक अंग पोखरि रे। बैरसी कऽ बढ़ल देख युवती दोसर दिस टारल आओर बाजल नीच दोहा कहले भल्ला से तऽ भेलौ बदरंग रे तीत दोहा कहिते भल्ला तब तऽ लगितो रंग रे बैरसी बजला तीत नीम तीत करैला तीत हरदिक पात रे ताहू सौं जे तीत देखल गौरीक सौतिनक ठोर रे युवती कहली, तीत दोहा कहले भल्ला से त भेलउ बदरंग रे। गोल दोहा कइते भल्ला तब त लगितउ रंग रे। बैरसी बजला, गोल नेबो, गोल अनार, गोल पुरैनीक पात रे, ताहू सँ जे गोल देखल गौरीक दुनू दूध रे। युवती फेर बजली, गोल दोहा कहले भल्ला से त भेलउ बदरंग रे। उज्जर दोहा कइते भल्ला तब त लगितउ रंग रे। फेर बैसरी बजला उज्जर पोठी उज्जर मारा उज्जर चन्ना माछ रे ताहू सौजे उज्जर देखक गौरी हाथक साँख रे युवती बजली दशम दोहा दशम फूल दशम गाछक छाँह रे ताहू से जे दशम देखल गौरी केर विवाह रे युवती गारि सुनि भागल बैरसी आगू विदा भेला। बैरसी डेग-डेग पर पान खाए कोस-कोस पर तिरिया सब सँ मनोरंजन करैत जाइत तथा प्रत्येक पाँचम कोस पर खीमा मे राति क अज्ञात रूप मे गोसाउन सन सुख-विलास करैत जाइत। गोसाउन सुख-विलासक साक्षी पलंग-तौर मे गाड़ने जाइत। चारिम पासा पलगंक चारू पौआ तर आ एक पासा बीच मे गाड़लनि। बैरसी पाँच दिन बाट मे बिताए छठम दिन अपन छोट भाई चनाईक संग राजधानी वापस एलाह। लिली केँ गोसाउन नहि सोहाइत छलनि। तैं हेतु ओ राति कऽ कतय रहैत छथि तकर खोज पुछारि नहि करैत छलथि। आब चलू सुनैत छी मधुश्रावणी केँ बारहम दिनका कथा केँ तेसर भाग गोसाउनिक देह फाटब।

लेडी बैसि कान भरब आरम्भ कऽ देलनि ओ कहलनि जे गोसाउनिके पाँचो बेटा चेनाइके सङ्ग पाप कएलासँ भेल अछि बैसि सेहो गोसाउनिके नहि मानै छलाह नहि हुनका स्मरण छलनि जे हुनका सङ्ग कहिओ विलास कएने छथि बैसि एहि बातके जिज्ञासा गोसाउनिसँ कएलनि गोसाउनि हुनका यात्रामे पाँचो सीमाके सुख विलास स्मरणके देखाओल आओर सबूतमे पलंग तरमे गाड़ल पाँचो पासा देखैलनि। बैसि कऽ गोसाउनिकेँ सबूतपर विश्वास भऽ गेलनि। ओ लिलीकेँ बुझेबाक लेल दुनू गोटाकेँ धर्मक परीक्षा करबा लेल तैयार भऽ गेलाह। लिलीकेँ मालभोग चाउर आ खेरहीक दालि और गोसाउनिकेँ लोहाक चाउर आ पाथरक दालि देलनि रहनबाक लेल। लिली गोरबाइ रहथि बिना नियम निष्ठासँ भानस कयल तैं हेतु हुनकर चाउर आ दालि नहि सिझलनि किन्तु गोसाउनि धर्मात्मा छलि ओ नियम निष्ठासँ भानस केलनि हुनकर लोहाक चाउर आ पाथरक दालि सुसिद्ध भऽ गेल लोक सब ई देख गोसाउनिके धर्मक प्रशंसा करय लागल ई सुनि गोसाउनिक देह गौरवे फाटि गेलै तऽ ई छल मधुश्रावणीके बारहम दिनका कथा हम आशा करै छी वीडियो अहाँ सबके पसन्द आयल हैत तऽ एहने आओर वीडियोके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली